kushupika kuti chii chamunoona kudenga ino hurukuro yakagadzirirwa imi kuti muzive kuti chii chaizvo chamuri kuona mudenga tiri kuda kutanga nemwedzi uno wakubvumbi munzvimbo dziri kunyika dzekumaodzanyemba Kwakaita kwatinoti muChishona kuhora kwezuva. Vanhu vakare vemuZimbabwe vaiti vakaona mwedzi waenda pamberi pezuva uchidziirira zuva vaiona kunge kuora kwezuva. Asi uku hakusi kuora sematauriro avaiita. Pasi rino rinenge richidziviridzwa nemwedzi kuti kuchena kwezuva kusasvike saka panoita karima. Karima aka ndiko kaionekwa sekuora kwezuva kurevawo zvekare kuti kune kusaonekwa kwemwedzi apo pasi rinenge riri pakati pezuva nemwedzi zvinoita kuti mwedzi usasvikirwawo nezuva. Aya ndiwo mazuva aya atinenge tisingaone mwedzi. Dai munhu akagara pamwedzi aigona kutotaurawo kuti zuva raora nekuti anenge asingaone zuva ari ipapo. Zita rinopihwa chiitiko ichi tinoti mwedzi hausati wabuda asi mwedzi kaunogara wakabuda kusangooneka chete kunenge kuchiitika. Saka ngatidzokerei kunyaya yedu. Musi wa 8 Kubvumbi gore rino 2024 munzvimbo dzekumusoro kumaodzanyemba dzakaita seAmerica kwakaita kuora kwezuva. Kuora uku kwakaita nguva dzemasikati kuchienda kunzvimbo dzinenge iyo America, nzvimbo inonzi Mexico, vamwe vanoiti Mexico, kuTexas uye nzvimbo gumi neina dziri muAmerica imomo. Ikazonoperera kuCanada. Izvi zvakatora mahwinitsa anoita gumi. Kuora kwezuva kunoitika kazhinji kacho kaviri gore roga roga asi kashoma kunyatsosangana nekuora uku. Nyika yeZimbabwe kunge zhinji dziri kuno kuchamhembe dzakapedzisira kusangana nechiitiko chikuru sechakaitika kunana America ichi muna 2001. Hameno kana muchiri kutondera kana manga maberekwa. Nzvimbo yoga yoga iri pasi pano inosangana nekunyatsoora kwezuva kabodzi mumakore mazana mana. ega ega. Kune chigometi chakakura zvekuti gomo guru repasi pano, Everest, rinotopinda katatu machiri. Chinonzi 12P Stroke Ponds Brooks. Chiri kuuya chiri bara chichipinda munzvimbo dzese dziri muvana vezuva redu. Sezvakangoitawo makometi akawanda, chikometi ichi chigadzirwa chegodo rechando, mahuruva uye zimweya. Chikometi ichi chinoonekwa kudivi remadokero panotanga husiku kana munhu ari kudivi rino rekuchikamu chekuchamhembe. Chikometi ichi chinenge chiri pamhera pedyo nenzvimbo hombesa kupfuura dzese panzvimbo dzepasi pano dzevana vezuva, chinzvimbo chinonzi Jupiter. Chikometi ichi chakatanga kuzivikanwa nezvacho mugore ra 1812 musi wa 12 Chikunguru nemurume ainzi Juan Luis Pons. Chikometi ichi chine rimwe zita rekuti Dhiyabhorosi weruvara rwezerere. Izvi zvakauya pamusana pekuti chine musoro wechando weruvara rwezerere. Chinozivikanwa zvakare sechimai chevabapachikuru vezveshiri zvinobvira moto mukanwa zviri mudenga. Mugore ra 2023 muna Chikunguru, chikometi ichi chinenge chakasanduka chikaita dzinenge nyanga mbiri izvo zvakachipa zita rekuti Dhiyabhorosi ane nyanga kana kungoti chikometi chaDhiyabhorosi. Nyanga idzi iko zvino hapasisina. Chikometi ichimwe chemakometi anouya kwapera makore akawandisa pedyo nepasi rino. Chinouya kwapera makore makumi manomwe neimwe, 71, asi chinonyatsopenya chaizvo. Musi wa 22 kubvumbi chinenge chichinyatsoonekwa chiri pedyo nezuva. Kuziso risina zvekuonesa denga chinenge chichiita kunge makushe ekatsi akanaiwa nemvura. Dzimwe nguva muswe wacho unotogona kuonekawo. Musi wa 2 Chikumi 2024, rangarirai zuva iroro, chinenge chava pedyo chaizvo nepasi rino kupfuura nguva dzese apo chinenge chiri 232 million kilometers kubva pasi pano. Asika, musachityire, hachidhumani nesu kana kutikanganisa nemutoo upi zvawo. muna Zvita kubva musi wa 29 Mbudzi kusvika musi wa 13 Zvita, mudenga denga munenge muchinaya twumatsengwarengwa twekometi iyi. Saka chiiko chatiri kumbotaura? Kana tichitaura nezvekunaya kwematsengwarengwa ematombo mumavhu nechando mudenga, izvi zvinowanzoitika pasi rino parinotenderera rikapfuura nekudivi rine matsengwarengwa aya. Matsengwarengo aya akabva muchinhu chinonzi comet. Zvinhu izvi pazvinosvika pedyo nesu tichitenderera, zvinoratidza kunyanyobvira zvichimhanya chaizvo zvosiya mutsetse unenge uchipenya muchadenga. Zvinogona kunge zvichimhanya zvekutosvika makiromita makumi matatu neshanu panorova hana kabodzi. Macomets nemaasteroids akanyanyosiyana magadzirirwo awo kunyanya zviri maari. Maasteroids akagadzirwa nesimbi uye nematombo. Makomets akagadzirwa nechando, guruva nematombo, dzimwe nguva nezvimweya mweya. Maasteroid anowanzowanika pamuzinda uri pakati penzvimbo inonzi Mars neimwe nzvimbo hombe inonzi Jupiter. Nzvimbo iyi inopiwa zita rekuti muzinda wemaasteroid.

madiki zvikurusa uye anogadzirwa panenge padimbuka-dimbuka, asteroid, kana imwe yayo comet. Mameteor anogona zvakare kuve matsengwarengwa, masarirwa ezvinonzi macomets. Macomets mazhinji anobva kunzvimbo iri kuresa inonzi hot cloud neimwewo inonzi nhandare yecupa Uku ndiko kwekupedzisira chaiko kwenharaunda yezuva redu. Kwakazara zvinhu zvakagadzirwa nechando choga choga kunyanya.

zuva anosiya mutsetse wehuruva kumashure kwawo unenge muswe. Panosangana muswe uyu nenharaunda yepasi rino unoita matsengwarengwa uchipwanyika zvichikonzera kuti mudenga muite chiedza chemutsetse unoyevedza. vanhu vanowanzoti inyeredzi iri kudonha. Saka zvese maasteroids nemacomets anogadzira mameteors. Mameteors ndiwo watinotaura isu kuti nyeredzi iri kudonha. Muvanhu vekwedu zvaimbofungwa kuti kwaiwanzodonhera kana kuenda nyeredzi iyi ndiko kwaizowanikwa kana kuwana munhu kuroora kana kuroorwa. Asika aya aingovawo manyepo nekuti nyeredzi idzi dzinoenda mativi ese. Kana tichiti dziri kunaya tinoreva kuti dzakawandisa mudenga dziri kufamba-famba. Tinoti hedu inyeredzi asi hazvireve kuti inyeredzi dzemachokwadi asi tinongoshandisa izwi iri kuti tinzwisisane kuti tiri kurevei. Chinonzi nyeredzi chaicho tichazotaura nezvacho mune chimwe chikamu. Saka kana tichiti matsengwarengwa enyeredzi dziri kunaya kungoreva kuti inyeredzi dzinoonekwa dzichimhanya-mhanya mudenga. Izwi rekuti nyeredzi ngatingorishandisa kuti tinzwisisane zvatiri kureva iko zvino. dzimwe dzenyeredzi idzi dzinotodonhera pano pasi zvadaro dzava dombo radonhera pano pasi dzinenge dzonzi mameteorites tine mufananidzo werimwe dombo riri kunyika iri pedyo nesu namibia kune dombo rinonzi Oba, meteorite Oba, rakadonha kubva mudenga. Mamwewo ematombo aya anongonyungudika ari mudenga imomo achipera chisimba chawo chekubvira oshaya kwaanoenda. Mamwewo anobiwa nechisimba chikuru chemukomana mukuru wemunharaunda yedu ino yezuva, Jupiter. Kureva kuti tinenge tatochengetedzwawo nekubiwa kunenge kwaitwa uku. Nechisimba chamukoma Jupiter ichi. Jupiter anenge atova muchengeti wedu chaiye. Kune chikometi chakapiwa zita rekuti Comet C stroke 1861 G1 Thatcher icho chakazivikanwa nezvacho musi wa 5 Kubvumbi mugore ra 1861 nemunhu ainzi A.E. Thatcher. Chikometi chinotendera zuva makore mazana mana ane gumi neshanu ega ega. kureva kuti kubva chazivikanwa nezvacho chisati chapedza kutenderera zuva kometi iri ndiro rine matsengwarengwa anonzi matsengwarengwa alirid anenge achinaya kudenga denga kubva musi wa 14 kubvumbi kusvika musi wa 3 kubvumbi vanhu ngavatarisise kunaya kwematsengwarengwa enyeredzi

Makuseni-seni emusi wa 23 Kubvumbi, chakangoshata ndechekuti gore rino pwati kunoitika zvakanyanya ndipo zvakare mwedzi paunenge wakanyatsojeka. Saka mwedzi uyu uchakanganisa kuti vanhu vanyatsoona. Asi kana kusina mwedzi, munhu anokwanisa kuona tumatsengwarengwa twenyeredzi utwu gumi kusvika gumi neshanu pachinhambwe choga choga. Kunaya kwetutsengwarengwa twenyeredzi utu kuchaonekwa kuvanhu vekurudivi rwemaodzanyemba nevekuchamhembe, asi zvakanyanya kudivi remaodzanyemba. Gore roga roga mumwedzi waKubvumbi naChivabvu, Kune mitsengwarengwa yenyeredzi inonzi Eta Meteor inenge ichinaya kudenga denga. Gore rino zvinoitika zvakare kubva musi wa 19 Kubvumbi kusvika musi wa 28 Chivabvu. Asi musi wa 6 Chivabvu Mutonderei, zvinenge zvakatonyanya zvekafambiro fambiro kanenge kachiita nyeredzi dzechitsengwa rengwaidzi mudenga, zvekusvika kana makumi mashanu pachinhambwe choga choga. Zvichabatsira nekuti mwedzi mutsva unenge usati wavako kwasarirwa nemazuva maviri kuti uveko. Mukatarisa kumabvazuva mudenga mukaona nyeredzi kana kuti zuva rinonzi. Eto aquirent tichatsanangudza mune chimwe chikamu kuti sei tichiti nyenyedzi zhinji dziri mudenga idzi mazuva mahombe kutodarika redu pasi rino ratinoona iri. Kunzvimbo yenyeredzi inonzi Aquirus iyo yakapa kuti matsengwarengwa enyeredzi aya apihwe zita rakafanana nayo munonyatsoona zvakanaka. Asi matsengwarengwa aya ari kubva pacomet ine mbiri chaizvo yatakamboona pano pasi mugore ra 1986, Halley's Comet. Vamwe takaona comet iyi tichiri vana vechikoro usiku tichiverenga apo mutungamiri wechikoro akatiburitsa panze kuti tione comet iyi. Comet iyi inosvika mukuonekwa pano pasi kwapera makore makumi manomwe nemashanu. kana kuti makumi manomwe netanhatu 75 to 76 years madzengwarengwa enyeredzi idzi ane mbiri yekumhanya chaizvo anofamba zviri kusvika 238183 makiromita pachinhambwe choga choga ari mudenga redu achisiya mitsara inoita kunge chitima kumashure Matsengwarengwa enyeredzi idzi anonyatsoonekwa kuno kudivi renyika dzekuchamhembe. Kudivi rekunyika dzekumaodzanyemba achaonekwa kunyanya kwava kuda kuyedza. Anonyanyoonekwa vanhu vakatarisa kudivi rekumabvazuva. Kubva musi wa 20 Kubvumbi. Pamusoro pekunyatsoona mukoma mukuru wenzvimbo dzepasi rezuva rino, Jupiter, kudivi remadokero tichaonawo imwe nzvimbo inonetsa kuona inonzi Uranus. Izvi zvichagoneka nekuti Uranus iyi inenge iri mumhera memukoma mukuru wenzvimbo dzinotenderedzwa nezuva redu, Jupiter, kubva musi wa 20 April. Mukatarisa kumadokero, kuchangodoka kwasviba. Uranus inenge ichitaka ruvara rwezerere kunyenyedzi dzese dzamunenge muchiona. Iri kurudyi rwamukoma mukuru Jupiter. Munogona kushandisa zvombo zvinobatsira maziso kuti anyatsoona zvakaita semabinoculars kana kuti matelescope kuti munyatsoona zvakanaka. Kuti unyatsinakirwa nekudongorera denga, unofanira kuziva chauri kunangara zuva nezuva. Kana uine zvioneso zvenenga nana telescope kana bhainokura, kutapirirwa kwacho kunotozonyanya. Kana une nharembozha yakachenjera, Ukaisa mairi zvikwanisiro zvinenge inonzi sky view neinonzi star walk hautaike mabiyangu wakazviningirisa mudenga. Zvikwanisiro izvi zvinoita kuti unyatsodongorera denga sezvariri uchiudzwa kuti chauri kuona chii chaizvo. Unonakirwa ukasazvirega.